Vill Leit gi jo gär mol an de Bësch trëppelen, ma fir datt et do och ëmmer schéi gréng bleift, këmmere sech de Fierschter an d'Bamschoulen ëm de Bestand a planzen och Beem no. Dat allerdéngs ass wéi et schéngt keng sou einfach Saach wéi am Fall am Bësch op der National 12 bei Wolz, wou déi jonk Beemecher, déi nieft dem Bësch louchen, prett fir ageplanzt ze ginn, op eemol verschwonn waren. Eng kuriéis Geschicht, Philippe Dondelinger.
Déi meescht ginn an de Bësch fir ofzeschalten, wat dem Geescht an der Séil gutt deet. An dann liest ee bemol esou eppes. D'Police freet no Zeien, jonk Beem geklaut. Tëscht dem zéngten an dem fofzéngte Februar goufe laanscht d'National 12 tëschent Bitscht a Wolz grouss Quantitéiten u Bichen an Eechen aus engem Bësch geklaut. Dës Beemercher ware prett fir geplanzt. ze ginn. Do hat wuel een Onbekannten eng aner Iddi domadder an huet se matgeholl. Ouni elo heidriwwer ze diskutéieren, beäntwert de gesonde Mënscheverstand engem dës Fro, ob een dat dierf oder net. Mir froen awer nach eng Kéier beim Affekot José Lopes Gonçalves no. Prinzipiell däerf een dat natierlech net. Däerf en net iergendwou iergendeppes mathuelen? Reng theoretesch kënnt een enk eng Planz begéinen, déi kengem gehéiert. Dat ass eng reng theoretesch Geschicht, mee ech giff bal mengen, datt all Zentimeter carré Buedem hei zu Lëtzebuerg kartographéiert ass an, laut Kadaster, iergendengem gehéiert. Dat heescht, meng Äntwert wier nee, et gehéiert ëmmer iergendengem.
A genee esou ass et. Mee wéi oft ginn Beem iwwerhaapt hei zu Lëtzebuerg nogeplanzt? A wie këmmert sech hei rëms? Hei zu Lëtzebuerg ass et eng Pépinière zu Fluessweiler, déi sech ëm d'Logistik vun de Beem an eise Bëscher am Grand-Duché këmmert. D'Martine Neuberg ass responsabel, datt eis Beem net verschwannen. Dat hei ass eng Pépinière domaniale, dat heescht, dat ass eng Pépinière vum Staat. A mir produzéieren haaptsächlech Planze fir d'Forêts soumises, dat heescht fir de Staatsbësch, de Gemengebësch, d'Etablissements publics an och d'Kierchefabricken.
Wann eng Gemeng da awer bestellt, schwätze mer do vu grousse Quantitéiten. Net esou wéi de Privatmann, deen eng Eech a sengem Gaart wëllt hunn, mee vun Dausenden. Fir eis e Bild ze maachen, loosse mer eis der e puer dohinner leeën. Dëst sinn der just 300, sechs Botten am Fall vu Wolz. Woren et der vill méi? Mat deenen Informatiounen, déi mir do hunn, also do gesäit et esou aus, wéi wann do effektiv 100, iwwer 100 där Setzlingen do opgestapelt iergendwou deposéiert gi wären en vue dovun, datt se éierens solle gesat ginn, geplanzt ginn an deem Bësch. Bon, ween, wësse mer jo net. Mir wësse jo net, ween dat dohinner entreposéiert huet. Dann hänkt et dovun of, ass do iergend een, huet en do missen iwwert iergend eppes klammen, iergend eng Dier opmaachen fir eran. Mee souguer wann deem net esou wär, ass et ëmmer ganz einfach en Déifstall. Do sti bis zu 5 Joer Prisong drop, Minimum ee Mount, 251 Euro Geldstrof, déi ka bis 5.000 Euro Geldstrof, dat heescht, Dann ass en ëmmer am Kader vun engem einfachen Déifstahll, wat och da esou ka bestrooft ginn. Et stellt ee sech jo och keng Froen, wann een ee begéint oder laanscht ee fiert, deen eppes a seng Remorque, säin Auto oder seng Camionnette luet. Dofir sicht d'Police jo och nach no Zeien. Gewosst ass awer och, dass de Stock an der Bamschoul limitéiert ass. Den Thierry Didenhoven kennt d'Zuelen. An e Bam brauch minimum zwee Joer, ier e kann weider geplanzt ginn. Mir produzéieren hei an der Staatsbamschoul iwwer den Daum 300.000 Planzen d'Joer, déi mer op Stock hunn, woubäi esou ëm 100.000 Stéck all Joers an d'Vente ginn, déi dann déi richteg Gréisst hunn oder déi dann déi richteg Aarte sinn, wou d'Fierscher nach froen. An dat geet dann haaptsächlech eraus, wéi d'Madame Neuberg virdru gesot huet, un d'Gemengen, un d'Fierschteren, fir an de Bësch ze planzen. A mir produzéieren hei och wierklech nëmme just. Forstpflanzen, dat heescht alles wat Gehecks ass a wat Beem sinn, déi herno erëm eraus an d'Natur kommen. Also mir maachen näischt fir de Virgäertchen, mir maachen alles fir an de Bësch.
Tëscht Bitscht a Wolz huet et sech wuel fir deen Onbekannte gelount. An de leschte Joren ass och de Präis net nëmme vun den Eechen a Bichen drastesch an d'Luucht gaangen. D'Präisser hu sech verduebelt, well natierlech all déi aner Saachen och an d'Lut gaang sinn. D'Main d'oeuvre ass an d'Lut gaang, de Som ass an d'Lut gaangen, woubäi een awer muss soen, dass mär d'lescht Joer, zum Beispill 2022, 3,8 Tonne Som selwer gesammelt hunn. Dat heescht, mir hunn eis eege Sombestänn hei zu Lëtzebuerg, mir hunn eis eege Somgäert hei zu Lëtzebuerg, fir déi Genetik och ze halen, a mär huele ganz vill do eraus, wat mer dann hei ausséien. An déi Aarten, déi mer dann net hei aus deene Bestänn hunn, Do kafe mär de Som aus dem Ausland bäi, sief dat Belsch, Frankräich oder Däitschland, an dee séine mer mat an hei aus. Am Fall vun der Nationale war et wuel eng geplangten Aktioun. Hei luchen e puer dausend Beemercher, also vill Botten. Een huet dat wuel gesinn an huet sech dunn organiséiert. Vum Gefill hier, wann ech dat doten der esou soen, hei ware jo, hei huet iergendeen jo awer wëlles, eppes mat deene Beem ze maachen, soss hëls de se net mat. Dat heescht hei, wee deen, deen se hei matgeholl huet, dee weess ganz bestëmmt, datt et eng Strofdot ass. Deen huet se net en passant matgeholl. Dat ass net den, ech gi laanscht den, de Bësch spadséieren an ech gesinn do e schéine Stack an ech soe mer, oh, wann ech deen hei propper eraushuelen, da kann ech en, da kann ech e bei mir an de Gaart setzen, dat do gehéiert jo vläit kengem oder et ass dem Staat säin oder interesséiert sech keen. Dat, mir sinn hei awer net an deem dote Fall. Hei huet Der awer eege sech Gedanke gemaach, wat Der mat deene Setzlingen alleguer do mécht. An dat ass jo kaum fir an engem säi Gaart, well déi mannste Leit hunn Gäert, wou se kënnen 120 Beem setzen op ee Koup. Scho guer net e puer Dausend, ausser et wëllt ee sech säin eegene Bësch doheem uleeën. Den Ament leeft d'Enquête nach an all Zeien ass nach ëmmer wëllkomm.